Na m'awerɛ mo deɛ sɛdeɛ daa mo hu yɛn na mo te yɛn nka no, yɛyɛ ekuo a yɛn nhyɛ aban ase, nanso y'afa to yɛn ho so se yɛ bɛ boa yɛn nuanom a sɛbe biribi nti wɔn mo adi dɛm wɔ wɔn adwene mu anaa se wɔn anya adwene mu haw. Ɛna ebiom nso yɛn ntwɛn ma adwene mu haw no ɛmma ansa, nnoɔma bi nso a wo bɛ yɛ a bɛtumi de adwene mu haw no de aboa wo no, ne nyinaa yɛ hwɛ boa wo sɛbea wo nkɔ saa ɛsan yi mu. Na nyɛ me nko na dwumadie yi medi ho meyɛ me na medi ho kyea me, nanso mewɔ abadwafoɔ a wɔka me ho, enti mɛkɔma m'abadwafoɔ no akwaaba de aba dwumadie yi so. Me nuabaa, mema wo akwaaba de ba Memberip TV. Yɛɛ agya. Wo dwumadie wɔ Memberip TV so. Yɛfrɛ me Mary Ofosu Okansi, meyɛ Community Mental Health ma Memberip. Yiw, me nuabarima, wo nso mema wo akwaaba. Ɛ, wo dwuma, wo din ne dwumadi a wode boa Memory. Yɛfrɛ me Reverend Paul Awuah Donkor. Meyɛ sɔfo a meda asɔfokuw a yɛwɔ Memory a yɛkae Memory, ɛboa Memory wɔ mpaebɔ mu, yɛde afutuo ma, Nyame adehyeɛ, yɛhyɛ wɔn nkuran, Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn tebea no bɛba pɛpɛyɛ mu. Focus Nyame adehyeɛ a, Nyame adehyeɛ no me mente aseɛ, ɛhefa ne Nyame adehyeɛ? Ɛyɛ Mepakyɛw, Onyankopɔn akoa? Memerɛ, Nyame adehyeɛ yɛ din a Nyankopɔn ankasa de too ɛyɛ yɛ founder akoma so sɛ ɔmfa mfrɛ ɛyɛ wɔn a sɛbi wɔanya adwenemhaw no, ɛnti aba abɛstay wɔ memerɛ mu. Enti yɛn nyinaa yɛfrɛ wɔn a sɛbi wɔn adwenem ka wɔn kakra no yɛfrɛ wɔn Nyame adehyeɛ because wɔn nyinaa nso Nyame ani ku wɔn ho. Na kyerɛ sɛ mete wo aseɛ yie a mete wo aseɛ yie a na kyerɛ sɛ sɛbi wɔn a wɔn wɔ adwenem ha wo no sɛbi ɛni kwan sɛ yɛyi wɔn firi yɛn mu wɔn nyɛ nipa ɛsɛ yɛn ne ara Saa pɛpɛpɛpɛ pɛ sɛ mo kyerɛ Saa yoo pɛpɛpɛpɛ atiefoɔ atiefoɔ ahwɛfoɔ ɛɛ yɛn yɛn nua sɔfoɔ sɔfo na wo tee ne nka no. Ná yɛn nuabaa baako te yɛn ntam ha a ne ba te ne nan so. Ná yennim nea enti a ɛnnɛ wabepue Memel. Enti, ɔdɔfo a wohwɛ me, yɛkɔ yɛn nuabaa yi nkyɛn, na bu nea enti a ɛnnɛ wabeduru Memel TV no. Yɛn nyinaa no, yetie de afi n'ano. Me nuabaa, mema wo akwaaba de ba Memel TV. Yɛagye wo din.
Ɔkyɛ yɛfrɛ me Agnes Asante. Yɛfrɛ wo Agnes Asante. Yoo, wobɛpɛ sɛ baabi a wofi baeɛ no wobɛka anaasɛ neɛ yɛmfa nto hɔ ansa? Mpakyɛ yɛmfa nto hɔ. Yɛmfa nto hɔ ansa. Na ɛnnɛ deɛ na wobɛpue Mabrib TV so? Mpakyɛ deɛ ɛde ma mapue ne sɛ mewɔ ahokyere mu. Wowɔ ahokyere mu? Ahokyere abɛn saa? Mpakyɛ me kunu awu agya me nkwadaa mmienu.

Na sɛ mete wo ase awie a, ebia ɛbɛyɛ bosome ne deɛ ɔnya nsu paa no baako akɔ. Na enti sɛ ɛkɔba sɛ wonnya nsu paa no bi nkɔeɛ a, woyɛ dɛn hwɛ nkwadaa no? Ɔbaa, Gye sɛ mesrɛsrɛ adɔfoɔ. Gye sɛ wosrɛsrɛ.
Ɔbaa, Na wode ama nkwadaa no adi. Ɔbaa, Na nkwadaa no nkɔ sukuu. Ɔbaa, Wɔn sukuu fees tua mu nso ɛ? Sɛ asrɛsrɛ saa na mensuo adi kɔ saa. Sɛ, gye sɛ aserɛsere anaa gye sɛ wonya nsu pa no bi kɔ. Enti sɛ woannya nsu pa no bi ankɔ deɛ a, gye sɛ aserɛsere. Na da na wosrɛ a wonya bi ɛ? Anaasɛ kyerɛkyerɛ otiefoɔ ti o. Ɛnyɛ da biara na mesrɛ a menya bi ɛ. Wosrɛ a, obi akɔsrɛ bɛrima bi a wɔse, Mepɛ wo. Ɛba sɛ. Ɔno bɛda ansa. Ɛba kyɛn. Bɛdi ato saa da. Ɛba kyɛn. Yo.
Papa sɔfo, ma me mmra wo, ma me mmra wo nkyɛn kakra. Sese yɛn nua bɛɛ yi, ohia mmoa. Yɛn nua bɛɛ yi, ehia mmoa. Na mmoa no a ohia no, ɛyɛ asɔfoɔ, mo na biribi ani a edwane ɛbɛtoa ho. Kofi ni ama yi, ɛɛ, da bi a yɛgye yi, ɛɛ, kɔrɛsin ni, ɛɛ, nti yɛn nua bɛɛ yi, biribi sɛ na wɔsɛ yɛde boa, anaa? Ɛyɛ true paa. Mmoa sei ɛne wɔn a wɔwɔ ahiahia mu sei nti na ɛyɛ asafo wɔ hɔ sɛ yɛbɛboaboa yɛn ho yɛn ho. Nti yɛn nua baa yi asɛm a ɔreka yi no ɛyɛ asɛm a awerɛho because ne kunu awu agya no agya ne nkwadaa mmienu. Obi bɛka sɛ nti obiara a ne kunu wu gya no no na ɛwɔ sɛ ɔba hanom sɛ ɔbɛpɛ mmoa anaa? Ɛnte saa. Obi wɔ hɔnom a ebia wo kunu awu agya wo, but nea wagya wɔ w'akyi koraa no, ɛsom bo. Ma yɛn nuabaa yi deɛ a ɔreka yi deɛ, na kyerɛ sɛ n'akyi bi nni hɔ. Emu ɔden. Meka yi koraa ebia ne kunu abusuafoɔ koraa nso ayi wɔn totwɛn. Enti no, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ ase fam. Nti na. Sɔfo, deɛ woreka no deɛ, ma memmisa no ansa. Me nuabaa, wo kunu abusuafoɔ, efisɛ wo kunu firii mu no, ɛɛ, mmoa bɛn, anaasɛ wo ne wɔn ntam te sɛn? Wɔboa, wɔn, ɛ, ɛ. Ɛboa nkwadaa no. Kɔ so na woka kyerɛ sɛ wokɔ srɛsrɛ sɛ wode ama nkwadaa no adie. Ɛdeɛ sɔfo woka hena ma mebisa wo saa asɛm yi. Papa kyɛ nokorɛ wo frɛ wɔn a wo se mmoa ni hɔ. Agnes ma mebisa wo ɛnti aba wo tiri mu pɛn sɛ ɔhaw nti anaa sɛ ɔhaw a wo nan mu nti ka wɔn aduro. Papa kyɛ aba me tiri mu pɛn Sɛ me tirim pɛ adeɛ deɛ ɛyɛ me ya koraa me wiase awu baeɛ no sɛ gɛlle na me sika na masesa na mede ama nkwadaa no ayɛdɛ adi ne yɛde ada ama adeɛ Gɛlle ne saa asikyire nka ho ma hwee nka ho wo sa no saa na wode ama mmɔfra no sɛ wɔn nye na wɔn nni ɛnti ɛba saa a ɛfisɛ sɛ na wode sa wo ho yɛ wo. Asaa me ho teetee me sɛ me mini aduro koraa na anka me nfa nom na anka me mfiri wiase. Mary, Ɛɛ wo na wo yɛ apomuden wo nim biribi kakra fa apomuden ho anaasɛ woyɛ apomuden adwumayɛfoɔ? Yɛn nua baa yi ɛhaw yi ɛɛ ɔhaw bɛn na obetumi ɛde abrɛ no sɛ nsɛmfua nso obetumi de abrɛ no wɔ ne nipadua mu? Afei ma me da ase. Nansa mu deɛ wo nsɛm ɛba ha deɛ baabi wɔ hɔ a yɛbɛduru fie koraa na wo a wokɔ koraa no a na kakra wɔ wo nsam mpo wapɛ sɛ wogya ato hɔ. Na sɛdeɛ yɛn nuabaa yi reka no ɛyɛ nokorɛ pa ara sɛ ɔbaa wawoɔ na wonnya aduane nni anaasɛ wo kunu nni hɔ Na ɔnnya sɔpɔɔto biaa, obi bɛbusa sɛ ɔbaa a ɔkunu awu agya no deɛ wɔyɛ dɛn wɔ mɛmrɛm, kɔ mɛmrɛ hwɛ hwɛ sɛbi ɔmɔ anka ɔmo wɔ adwene mu no. But me nuanom bɛyɛ ɛne me bɛyɛ adwene sɛ obi a ɔ go through stress anaasɛ depression biaa no ɔt ɔyɛ ɔnya mental illness. Yɛn nua bɛn situation a ɔɔkɔ mu no adeɛ a ɛde bɛbrɛ no ara no Kyerɛ sɛ da biara no na n'adwene mu ayɛ no hee, ebiara nso ɔse wayɛ like wayɛ n'adwene da koraa sɛ ɔbɛ ɔbɛka n'ano aduro. Ne nyinaa yɛ mental illness. Nti yɛtwerɛ mu yɛn nua yi aka n'ano aduro na yɛn nyinaa yɛasɔre adi n'akyi sɛ yɛkɔgya no ayie anaa sɛ yɛkɔgya no no? Daabi, ɛnyɛ saa na twerɛ no koraa nso kyerɛ yɛn. Nti asɛm a ɔreka no ɛyɛ adeɛ a ɛda hɔ pa ara. Sɛ wokɔ saa amane mu anaa sɛ yɛhu no social media so, ebinom bɔ wɔn akuo mu, ne nyinaa yɛ saa nneɛma no bi a. Obi tumi bɔ ne ba, obi te nkyɛn a ɔsɛ adɛ, dɛn na ɛha no? Stress bi a ɔrekɔ mu, yaw bi a ɔrefa mu ne ɛkɔm bi a ɛrede no no na ɔhwɛ ne mma, ebi koraa sɛ nsu bi akora ne nsu no a, sɛ wanka ne ho yie kakra bi a na ɛde asɛm wɔ hɔ paa. Papa yi manya agorɔ o, hwɛ. Ɛno.

Sɔfo, na me mmra wo so ɛ. Ɛɛ, ɔsɛ mo yɛ asɔfo yi, yɛn nua bɛɛ yɛ ha wei. Ɛɛ, honhom mu deɛ na mo ka fa ho? Ɛɛ, honhom mu deɛ, sɛ ɛyɛ haw na aba ne so, ahaw deɛ ɛtumi to obiara. Ɛna sɛdeɛ ɔreka no, ne kunu awu agya wɔn nkwadaa mmienu. But obi bɛka sɛ wo kunu wo gya wo a na kyerɛ sɛ bra me mmra bi sɛ wo pɛ mmoa but wo situation ɛna ɛkyerɛ sɛ wo pɛ mmoa. Wo tie yɛn nua baa yi a na kyerɛ sɛ situation no mu ɔden, ɛmu ɔden, ne kunu abusua koraa ɔka a ɛbi ni hɔ, ɛmu ɔden sɛdeɛ ɔnarrate ne story Sɛ ɔkɔ nsu paa na ɛda a wantumi ankɔ nsu paa no gye sɛ ɛno no ɔkɔsrɛsrɛ adeɛ ansa na ɔde ahwɛ nkorɛ, wahwɛ nkoraa kamakama a, anka ɛbɛyɛ sɛ anka ɔbɛnya somufoɔ bi na wasɔ ne mu. Well, honhom mu deɛ, honhom mu deɛ biribiara tumi si but wontumi mfa wei nhyɛ honhom mu sɛ honhom na ɛyɛ wei. Wei, mmoa na ɔhia. Sɛ obi koraa betumi ama ne twatire bi a, na anka ɛno bɛma no anya sound mind. Na yɛn nuabaa Mary ka sɛ, saa nneɛma wei nyinaa na etumi lead to mental illness. Wote hɔnom a wonyɛ dɛn? Wonte aseɛ. Because stress a ɔno ara ɔfa mu, ɔbɛyɛ frustrated. Kyerɛ sɛ, ɔte hɔnom a, ɔbɛdwene more than deɛ ɛwɔ sɛ ɔdwene. Enti ɛmmoa na ohia. Sɛ obi bɛsɔ n'asene mu na ɔbɛpagya ɔne nkwadaa yi na ɔno nso so wanya ne sanity na biribiara atumi ayɛ dɛn? Ayɛ pɛpɛyɛ ama no.
Eo, me nuabaa, na ansa na wo kunu bɛwuo no, adwuma bɛn na na woyɛ? Ade na na wotɔn ansa na barima no rebɛfiri mu? Mpakyɛw, Bidie. Bidie na na metɔn. Ná me ara mekɔ kwan so. Koko fa bi, ɛba bɛtɔn no. Meyiyi no bag bag bi wɔ ne so a, na makyekyere bi na mede bi kɔ akyi no. Ɛfiri sɛ ɔwuiɛ no, ɛno ara na me ne no kura yi, yɛahwɛ yi, ayɛ ne saa, ɛti ayɛ dɛn? Asa. Na na deɛ na wotɔ no ɛboa ɛboa wo? Ɛboa kyerɛ, na ɛboa me. Ɛnti ɛnnɛ yi no wonya dwetire bi a, ka bɛsan hyɛ didie no ase, na sɛ ka bɛtɔ agu mu a, foforɔ. Meboa kyɛ, aane, ka bɛsan hyɛ didie no ase. Na me die ne se bag baako yɛ sɛn? Mpakyɛw baako yɛ seventy eighty. Nti se wo nya dwetre bɛyɛ sɛn a ɛna wo bɛ timi de ahyɛ aseɛ? Na me timi fɛ fifty bags. Wo timi fɛ fifty bags? Nti fifty bags no nti yɛfa se wo nya bɛyɛ five thousand Ghana cedis koraa no a wo bɛ timi de ahyɛ aseɛ? Yiw, atiefo ahwɛfo a wɔhwɛ Mamrep, yɛn nuabaa Agnes na ɔde n'ade srɛdeɛ reto Mamrep yɛn anim. Ɔse bɛ na ɔku no te aseɛ no, na bidie na na ɔkɔ kwan so kɔfa na ɔde hwehwɛ asetena mu. Gyese bɛrima no firi mu no, Gertrude kra kura no sɛ ne nyinaa asa. Enti wɔsrɛ sɛ, Mamere sɛdeɛ daa motaa yɛ ma yɛn no, wɔasan de ɔno nso aba, ɔhia yɛn mmoa. Esiane sɛ ɔbaatan a sɛbe ne kunu awu agya no agya no nkwadaa mmienu, mmɔfra yi na ɛte wɔn maame nan so a yɛhwɛ wɔn yi, wɔn adidie mu yɛ problem, saa ara nso wɔn sukuusɛm, wɔn yare nso koraa a, ɛno koraa deɛ koo. Enti ɛyɛ me ne wo y'asɛdeɛ sɛ yɛbɛboa yɛn nuabaa yi

nine zero. Na mmoa bi a wopɛ sɛ wode boa yɛn nuabaa no, woatumi de aboa yɛn nuabaa no. Yɛsrɛ, momma yɛn nyinaa yɛnka bom na yɛmmoa yɛn nuabaa yi. Esiane sɛ okunu ti aseɛ kura ne dadesɛn na ɛnnɛ barima nka ne ho na baakofoɔ a ɔrehwɛ nnyanka deɛ ɔbɛdie ɛyɛ den, ɛna bi na ɔka sɛ, tɔ da gare, gare a hwee nka ho. na wɔde ma nkwa no. Gari koraa no, adɔkotafo kyerɛ sɛ wodi no bebree nso a, ɛno nso de haw brɛ w'ani. Yɛmmoa mmofra yi, na daakye yennim nea wɔbɛba abɛyɛ de aboa wɔn mma yi. Daakye adɔkotafoɔ, daakye aman mpanimfoɔ na ɛte hɔ a yɛrehu wɔn yi. Mmofra nketewa nyinaa wɔresu, wofisɛ ɛkɔm de no. Polytena menna nso nyinaa no, wɔresu. Wotumi sɛ ɛkɔm de no. Me nua baa wo hwɛ me, me nua bɛɛma wo hwɛ me, yɛn nyinaa yɛn ka mom ɛ na yɛn mmoa yɛn nua bɛ yi na wɔn nya biribi nsum ansana ayɛ late. Yɛ da mo ase, me nim sɛ Mamlepa ahwɛfoɔ deɛ yɛde to mo anim a mo boa yɛn nti mo bɛ boa yɛn, yɛ da mo ase, Nyame nhyira mo nyinaa.